Чӑваш чӗлхи, тӑван чӗлхе, янӑрайӑс ӗмӗр-ӗмӗре чӑваш халӑхӗшӗн кӑҫалхи ҫул уйрӑмах пӗлтерӗшлӗ. Чӑваш ҫырулӑхне пуҫарнӑранпа ҫӑраллӑ ҫул. Иван Яковлевич Яковлев чӑваш халӑхне халал ҫырнӑранпа ҫӗр ҫул ҫитнине паллӑ тӑватпӑр. Тӑван халӑха ҫутта тухма пулӑшакана Иван Яковлевич Яковлева халалланӑ эрнере Геннадий Никандрович Волков ячӗллӗ Аслӑ Елчӗкри пӗтӗмӗшле пӗлӳ паракан вӑтам шкулти вулавӑшра та тӗрлӗ мероприятисем пулса иртрӗҫ. Чӑваш ҫырулӑхне йӗркеленӗренпе «Ҫӑраллӑ ҫул» ятпа хатӗрленӗ экспозиципе те эрне тӑршшӗпех ачасемпе вӗрентекенсем паллашма пултарчӗҫ. виҫҫӗмӗш класра вӗренекенсем Иван Яковлевич Яковлевӑн уҫӑлма тухнӑ шӑши ҫӳре кӗнекипе паллашрӗҫ. Унти юмахсене вуланӑ май ачасем ырӑ сӑмахсене тата та ытларах ӑша хыврӗҫ. Ламран лама куҫса пынӑ асатте асаннесен ырӑ йӑлисене манӑҫа кӑларас мар тесе иккӗмӗш класра вӗренекенсем ӗлӗкхи ырӑ йӑласенчен пӗринпе войӑ картине тухнипе палӑрчӗҫ. Ачасем хӑйсем те вӑйӑ картине йӗркипе тӑрса алла-аллӑн тытӑнса юрӑ-кӗвӗ ҫемӗпе киленчӗҫ. Чӑваш халӑхӑн патриархӗ Иван Яковлев хӑй хыҫҫӑн килекен ӑрусем валли пысӑк халал ҫырса хӑварнӑ. Унӑн пӗлтерӗшне ӑнланса илсе ӑша хывасси кашни ҫыннӑн тивӗҫӗ. Аслӑ вӗрентекенӗмӗрӗн пехилне ҫитӗнекен ҫамрӑк ӑру патне ҫитересси вара вӗрентекенсемшӗн хӑйне майлӑ яваплӑх. Чӑваш чӗлхи кунне тата ҫӗнӗ чӑваш ҫырлухне туса хунӑранпа ҫӗр аллӑ ҫул ҫитнине халалланӑ эрнен ярӑмне пӗтӗмлетсе пиллӗкмӗш класра вӗренекенсем Иван Яковлев ҫамрӑксен чӗринче фильм курчӗҫ. Самана кӑшӑлне вырнаҫми Иван Яковлевич Яковлевӑн ӗҫӗ пирки кӗске те Витӗрӳллӗн каласа паракан фильм пиллӗкмӗшсемшӗн питӗ кӑсӑклӑ пулчӗ. Фильма репортаж евӗр хатӗрленӗ. Иван Яковлевӑн сакӑр теҫеткене тӑсӑлнӑ кун-ҫулне ҫутатса паракан ӗҫ шкул ачисене те ӑнкарма ансат. Аваллӑх авӑрӗнче шыравҫӑсем ыйту-хурав ҫекӗлӗпе ҫаклатса кӑларнӑ чӑнлӑхсем, шкулта вӗренекен ачасем чӗри таппинче те килӗшӳ тупаҫҫех. Пӗр-пӗринпе сапӑр пулӑр. Чукшӑн-буршӑн харкашса, чашкӑрса ҫӳресрен аяккаллатар. Пӗр-пӗрин сӑмахне итлесе пӗрне-пӗри пулӑшса пурӑнни пурнӑҫа хӑват парать. Ҫакна хытӑ тытса пурӑнар.